نەک مێژووی کارت. کەی بەکاری بهێنین کاتێک کە نوێیت نوێ دەست پێ دەکەیت یان پیشە دەگۆڕیت یان بۆشایی لە کارکردنتدا هەیە ئێستا ڕوونین دەکەمەوە باشەکانی چین ئەمیش گونجاوە بۆ سیستمی ATS توانەکانت لە پێشەوە دەرەخات لایەنە باشەکانت دەرەخات مێژووی کەم کارکردنت ئەشارێتەوە کەسێکی تازە دەسە بە کارکردن کردووە تازە دەرچووی زانکۆیان پەیمانگایت ئەمە ئەتوانێت مێژووی کەم کارکردنت بشارێتەوە ئەگە تازە لە زانکۆ دەرچویت یان دوو ساڵە کارەکەیت ئەتەوێت لە شوێنەکە بۆ شوێنێکتر بڕۆیت یان بە نمونە دو سێ ساڵێکە بۆشایی کەوتە کارکردنتەوە نمونە خاتو سارامانەیە تاز دەرچوی کۆمپیوتەرە کە هیچ ئەزمونێکی کاری نییە بەڵام فێری پرۆگرام سازی بووە و لەگەڵ ئەوەشا پڕۆژەی کۆتایی خوێندنیشی هەیە یانی ئەوەی کە پێوترێ بەحس بەحسی کۆتاییەکەی یا پڕۆژەی کۆتایی خوێندنەکەی پڕۆژێکی کاریگەرەوە ڕەنگە پێویستی بەشێک لە کۆمپانیا و دامەزراوەکان بێت ئەتوانێت ئەمە وەکو سیڤیەکی باش بەکار بهێنێت ئەتوانێت وەکو تواناکانی و کارامەیەکانی ئەمە نیشان بدات جۆری سێمان هەیە بە خێرای بەسرات هەیە پەڕم سیڤی کۆمبنیشنمان هەیە کۆمبنیشن تێکەڵە لە هەردوو جۆرەکەی پرسەرەوە هەم کۆنۆلۆجی و هەمیش کاراماییەکە تێکەڵە لە هەردوو جۆرەکە سەرەوە هەم توانەکان و هەم مێژووی کار تیا هەیە کەی بەکاری بین کاتی ئەزمونت هەیە بەڵام دەتەوێت توانەکان بەڕوونی نیشان بدە ینی هەم ئەزمونونەکان هەم توانەکانش نیشان بدەیت دووبارە میش باشەکانی ئەوەیە کە بۆ سیستم ATS گونجاوە هاوسەنگ و تەواوە هەم تواناکان هەم ئەزموون نیشان ئەدات ئەگەر ئەزمونت هەیە بەڵام بۆ پۆستێکی جیاواز خۆت کاندید دەکەی بە نمونە کاک ئاکاممان هەیە فرۆشیارە دەیەوێ بەڕێوەبەر ئەزمموی هەیە بەڵام دەیەوێت تواناکانی بەڕێوبەری بخاتە ڕوو ئەزمموی لە فرۆشیاریا هەیە بەڵام لە هەمان حاڵات توانایشی هەیە بۆ ئەوەی کە توانای بەڕێوەبردنیشی هەیە کەواتە هەم ئەزمونەکانی ئەنووسێت هەمیش توانەکانی لێرا جێکاتەوانەی تیا نیشان ئەدات سیڤ کادیمیمان هەیە سیڤ کادیمی تایبەتە بە خوێندکار و توێژەران زۆر دوو درێژە کاتێک بەکاردەهێنرێت کە مامۆستا بیت لە زانکۆیەک کار بکەیت یا توێژینەوە بکەیت یان لە پەیمانگایەکە باشەکانی چێ وردەکاری زۆرە بابەتە زانستیەکان نیشان دەدات، پڕۆفایلی زانستیت بە تەواوی ئاشکرا دەکات. نمونە ئەگەر ماستەر یا دکتۆرات هەیە ناو دەتەوێت لە پەیمانگایەک کار بکەیت، بە نمونە دکتۆرە فاتیمەمان هەیە، ئەم ناوانە خوازراون، توێژەرە کە دەیەوێت لە زانکۆیەک کار بکات، ئێوە ئەو کاتە چی ئەکات؟ سیڤیەکی ئەکادیمی ئەنووسێت، لە سیڤیەکە چی تیایە؟ لیستی هەموو ئەو گۆڤار و ئەو ئەو گۆڤارانەی کە ئەم بابەتی تیا بڵاو کردوێتەوە توێژنەوەکانی تیا بڵاو کردوێتەوە یان ئەو کتێبانی کە هەیەتی سیڤیکی دوو درێژە ئەم بابەتەیە بۆ ئەمە بەسەش بەکار دێت جۆری پێنجەمی سیV سیV پرۆفایلیە ئەم سیڤە چیە سیڤەکی کورتە زۆر کورتە تەنها یەک لاپەڕەیە تەنها بابەتی گرنگی تێدایە یانێ چی کەی بەکاری بهێنین بۆ دروستکردنی پەیوەندی یان کاتێک خێرا دەتەوێت خۆت بناسێنیت خێرا دەخوێنرێتەوە و بابەتی تەنها گرنگی تایە کات بە فیڕۆ نادات بنمونە لە کۆنفرانسەکاندا یان بۆ پێش بینی خێرا بۆ دروستکردنی پەیوەندییەکی خێرا. کاک کاروان دیزاینەرە، لە کۆنفرانسێکدا دەیەوێت بە خێرایی خۆی بە خەڵک بناسێنێت. یان لە ئیمێڵێکە ئەیەوێت خۆی بناسێنێت، ناتوانێت بە تێکست بنووسێ من ئەوەم من ئەوە من ئەوەم. لە ئیمێڵێکە بە خێرایی ئەم پرۆفایلی خۆی ئەنێرێت زۆر زۆر کورتە لە ماوەی سێ بۆ چوار دەقەیە ئەتۆ ئەخوێنرێتەوە کار بە فیڕۆ نادرێت ئەمە پێوترێت سیڤی پڕۆفایلی. یە خاڵمان بیر نەچێت لە سیڤی پڕۆفایلە ئاتەن ئەمە زۆرجار دیزایانی هەر ناوێت لە بە تەکەس ئەینوسیت و بە جوانی بەش بەشی ئەەکەیت و شتێکی جوان دەرەچێت و کێشەشی نییە ئەمە خاڵی شەشەم جۆری شەشەم لە سیڤی سیڤی بۆ پیشەی تایبەت یعنی چی سیڤەکی تایبەتمەندە کە بۆ پیشەیەکی دیاریکراوە ئامادەکراوە کاتێک دەتەوێت بۆ پۆستێکی تایبەت خۆت کاندید بکەیت باشەکانی چین ئەمە زۆر گونجاوە ئەو شتانی تێدایە کە کە داخوازی کار ئەو کەسێک کە ئەو کەسێک کە ئەوێت ئەم سیڤە تەقدیم بک پێشکەش بکات دانیشتی باشی سەبات بۆ کەسە زۆر زۆر تێدایە هاوکات چانسی وەرگرتنە زۆر زیاترە بێت دووبارە یەکەمەوە زۆرێک لەو کێشانەی کە لە سیڤیەکانمان هەیە سیڤیەکی گشتیە و هەموو جۆرە شتێکی تایە لە شش ساڵی و کە چوتە مەکتەب تاوەکو تەمەنی سی سی پێ ساڵ چل ساڵی هەموو شتێکی تیاکرد لە حاڵاتێکا تۆ بە کۆمەڵە قۆناغ و کۆمەڵێک حاڵتا تێپەڕیویت هەنێک لە قۆناغەکان هەنێک لە ئەزمونونەکانانە لە دەستکەوتەکان بۆ هەموو جۆرە ئیشێک ناشێت کاتە تو پێویست ناکە هەموو شتێکی تیا بڵاوکەیتەوە یان تیا بنووسیت کاک حەمید شۆفێریەکە دەوێت لە کۆمپانیای گواستنەوەدا کار بکات ئێ زۆر باش ئێ ئەمە چ پێویستەکە بێت باڵێ بڵێ ئەو خوێندنم ئاوا تەواو کرد نازانم دەنا دێت ئەزموونەکانی خۆی لە بابەتی سیڤە باسەکات و تواناو و لێهاتووی و دەستکەوتەکانی لە بابەتی سیڤی لە بابەتی لە ناو سیڤەکەیە باسەکات بۆ لە بەروی کە ئەیەوێت تەنها باسی

ئەتوانی بڵێی لە ئاستێکی باڵایە ئیشی لەسەر دەکرێت سی ڤی ئۆنلاینە لە ئینتەرنێت دادەنرێ کاتێک لە ئۆنلاینەوە ئیش دەدۆزیتەوە یان پیشەکەت پەیوەنداری تەکنەلۆژیایە باشە لەو دوو حاڵتە هەم لە ئۆنلاین کە ئیشێکە دۆزیتەوە یان پیشەکەت پەیوەندیداری تەکنەلۆژیایە باشەکانی چی ئاسانە بۆ نادن

ئەتوانێت تۆ ببینێت. خاتوو لەیلای مارکێتەرمان هەیە کە سیڤیەکەی لە لینکدئین و وێبسایتی کەسیدا داناوە، لینکەکانی سۆشیاڵ میدیاکانی خۆی تێدایە. سیڤی ڤیدیۆییمان هەیە. ئەمە یەکێکە لە جۆرەکانی سی ڤی کە ئەمیش ئەکرێت بۆ پیشەیەکی تایبەت یا بۆ چەند بوارێکی تایبەت ئیشی لەسەر بکرێت و ینی گرنگی پێ بدرێت سیڤەکە بە ڤیددیو دروست کراوە خۆ لەسەر کامێرا قسە دەکەیت کاتێک پیشەکەت پەیوەنداری قسەکردن و کەسایەتیە ئەم بەرامبەرەکەت بەسێکردنی ڤیددیوکە کەسایەتی تۆی بۆ دەرەکەوێت یان ئەدا و ئەتەکێتی قسەکردنتی بۆ دەردەکەوێت، باشیەکانی ئەوەیە کە کەسایەتیت نیشان دەدات، جیاوازی لەگەڵ کەسانی تر دەردەخات و ئەمە لە یادگارییە زۆر باشی ئەمێنێتەوە. بۆ پیشەکانی فرۆشیاری، میدیا، مامۆستایەتی یان خزمەتگوزاری کڕیار، ئەم جۆرە لە سی ڤی بەکار دێت. کاک ڕێبوارمان هەیە کاک ڕێبوار پرزنتەرە کە ڤیدیۆیەکی سێک خولەکی کردووە تێدا خۆی دەناسێنێت و نمونەیەک لە شارەزایەکانی خۆی نیشان دەدات. ئێستا کام جۆرەیان هەڵبژێرین؟ ئەگەر سەرەتای دەستپێکردنتە، سیڤی کارامەیی هەڵبژێرە. ئەگەر ئەزموونت هەیە، سیڤی کرۆنۆلۆجی. ئەگەر پیشەکەت دەگۆڕیت، سیڤی کۆمبنەیشن. ئەگەر خوێندکاریت، سیڤی ئەکادیمی.